אקעי, אונז האלט מיט די משנה דף צדיק ט עמוד ב', לאמיר לערנען לעיל נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה עליו השלום, ס'איז די הייליגע משנה, מי שהויסו דרך הרבים עוברת בסוך שדהי, איינער האט א path פון א רבים וואס גייט אדורך זיין פעלד, סאו מ'רעדט דא וועגן א pathway א alleyway וואס פון יארן פריער האט שוין די עולם גענוצט פאר א shortcut דא אין מאנסי פארשטייט מען עס זייער גוט, דער מענטש וואס האט געקויפט די פעלד האט עס געקויפט מיט דעם וואס ער ווייסט אז די שכנים נוצן עס אדורכצוגיין, א איזמענט אבער דא אין מאנסי האסטו די ריעל שארט קאטס איז די מאוסט צוגעפאסטע משל צו דעם די אפיציעלע משל פון דעם אין תולה האט די בעל הסדין זאגט אקעי איי דאנט וואנט דיס ענימאר ונתן להם ער געבט זיי א אנדערע וועג מן הצד אביסל אויף די זייט ער געבט א נייע וועג פון די זייט און ער וויל צוריק נעמען די ארידזשינעל שארט קאט פאר זיך אליינס זאגט די משנה א אינטערסאנטע דין מה שנתן נתן ער קען נישט צוריק נעמען די נייע וועג וואס ער האט יעצט געגעבן חוץ פון דעם די אלטע ושלו, דאס וואס ער מיינט אז ס'איז זיינס, לא הגיעו קען ער אויך נישט צוריק באקומען, די רב מ האט יעצט צוויי וועגן, די אלטע וועג מיט די נייע וועג, און די גמרא וועט שוין מסביר זיין ווי איז יושר. זאגט די גמרא ווייטער צד ק. אקעי לאמיר זעהן, לאמיר דאס אויסשמועסן, יא די גמרא גייט מסביר זיין, זאגט די משנה ווייטער, דרך היחיד ארבע אמות. סאו א מענטש וואס פארקויפט פאר זיין חבר א דרך היחיד, איים סעללינג יו א פעטוועי וואס איז גענוג פאר א יחיד, ער זאגט נישט עקזעקט ווי ווי ווייט ס'איז, מיינט עס ד' אמות, פארוואס? ווייל דאס איז די שיעור וואס מען דארף האבן פאר א וואגען, א בהמה אדורך צו וואקען, ממילא דאס איז די שיעור וואס ער האט א רעכט צו נעמען. טאמער ער זאגט איך האב דיך פארקויפט דרך הרבים, מיינט עס שש עשרה אמות, זעכצן אמות, דעטס פאר טיימס די אמאונט פון א יחיד, ווייל מען דארף האבן צוויי לעינס פאר איטש דיירעקשאן צו קענען פארן צו קענען פארן אויף די ראוד, דרך המלך אין לא שיעור, די זכות פון די קעניג איז ער קען גיין וויפיל ער וויל, דער איז נאו עקזעקט אמאונט וויפיל ער מעג גיין, ער קען גיין אויף פלאצן וואס ער וויל, ער קען צו נעמען ער דארף נישט גיין אויף די זייט, נאר ס'האט בעצם לויט די ערשטע וועג אין די ראשונים האט עס נישט קיין שייכות צו די שמועס דא פון די מכירה, נאר אגב מען רעדט פון וועג רעדט מען שוין פון די דרך המלך אויכעט, סאו ממילא נאו שייכות צו וואס אונז האבן יעצט געשמועסט, דער קעניג מעג אדורך וואקן יענעמס פראפערטי חרוב מאכן אלעס. אנדערע ראשונים לערנען ניין, מ'זאגט אז ווען איינער האט פארקויפט איך פארקויף דיר א דרך המלך, מיענס אז איך געב דיך וויפיל דו דארפסט האבן, נאו ריסטריקשאנס קענסט קומען מיט א ארמעי און וואקן אקראס די גאנצע פראפערטי איי וואנט בי עיבל טו סטאפ יו וואטעווער יו וואנט. די רשב ם איז מסביר די מקור צו די דין אז די מלך איז פורץ גדר אן קיין שום גבול ווייל די פסוק זאגט ביי א קעניג לבלתי רום לבבו מאי עכב פון זיינע ברידערס, ביי די כהן גדול שטייט ביי די בגדים ער זאל עס באקומען הכהן הגדול מאי עכב, דרש'נט מען, מען זאל גדלי' משלח האבן, מאך אים גרעסער פון וועמען זיין הויז עקספענס פון זיינע ברידערס, די ברידערס זאלן צאלן פאר דעם גרויסן מאכן, אויב אזוי די זעלבע זאך ביי די מלך, דרש'נען מאי עכב אז ער קען כאפן וואטעווער ער דארף לצורך כבודו. מיט אז דער קעניג דער פרץ האט אמאל געטראפן די רבי רבי יונתן אייבעשיץ, און ער האט אים געזאגט ס'דא ביי די מויער פון די שטאט איז דא א גרויסע שער און א קליינע שער, די מעין ענטרי וועי און די סמאל דאר וועי, זאג דו מיך יעצט וועלכע וועג גיי איך נוצן. האט רבי יונה זאגט וואס א חילוק וואס כ'גיי דיר זאגן וואטעווער כ'גיי דיר זאגן גייסטו דאך טון פארקערט רייט וואטעווער איים גאנא טעל יו גאנא דא איט די אדער וועי זאגט אים דער קעניג שרייב עס אראפ אויף א פעיפער און לאמיר זען טאמער עס קענען צוטרעפן וואס איך האב וועלכע וועג איך גיי גיין פיין האט אזוי געטון סאו דער קעניג זעצט זיך אוועק און הייבט אן מאכן חשבונות די רעגולער וועג איז די גרויסע טיר אקעי זייטס פשוט מסתמא גיי איך גיין דורך די קליינע וועג אבער ער גייט אויך אזוי טראכטן. אפשר זאל איך גיין די גרויסע וועג אים צו צומישן, הי ווענט בעק ענד פארט בעק ענד פארט, ביז ער האט מחליט געווען טו קאנפיוז אים קאמפליטלי, ער זאל זיך אויפמאכן א נייע דרך, דאס וועט ער זיכער נישט, הי וויל דעפענטלי נאט קאם אפ וויט די סעלושען, מען וועט אויפברעכן די וואנט און דארט וועט ער דורך גיין, דורך געמאכט די צעטל איז געשטאנען מלך פורץ גדר, לולי האט צוגעטראפן, ער האט פארשטאנען די חשבון בעק ענד פארט, מלך פורץ גדר, ממילא אויף דעם איז געזאגט געווארן חכם עדיף מנביא, די גאנצע חכמה פון דעטעקטיווס פון פון אינספעקטארס איז זיך אריינצולייגן אין יענעמס קאפ אריין, וואס גייט יענער טראכן דורינג די קריים, וואט וואס הי טינקינג, ווי אזוי איז ער צוגעקומען, וואט וואס איז מהלך המחשבה, וואס האט ער געטראכט, ווייל דאס איז די מלך פורס גדר צוצוטרעפן וואס גייט דער קעניג טראכטן, ווי אזוי העט ער עס אויספיגערן. ס'איז א דרך המלך אין לא שיעור. דרך הקבע, דאס הייסט די וועג ווי די פאט ווי אזוי די מלווים גייען באגלייטן די די מעש, אין לא שיעור איז אויך נישטא קיין שיעור פאר דעם, סאו חזל האבן מסכם געווען אלץ כבוד המעש אז וואס מער מענטשן זאלן אים באגלייטן, ממילא האט מען געזאגט אז מ'קען באגלייטן א מעש וויטאוט גאוינג אן די פאט, אויף די פאט, דארפסט נישט גיין רעכטס דארפסט נישט גיין לינקס, וויפיל מען דארף קענסטו גיין, קענסטו אפילו צוטרעטן טפיר, ווייל דו טארסט נישט גיין צוברעכן די הייזער, צוברעכן די פלאמבינג סופליי, אזוי ווי א קעניג, א קעניג קען טון וואס ער וויל וויטאוט עני רעפריקאשענס, א מעס מעגסט גיין ווי דו ווילסט ווען דו באגלייטסט די מעס, אבער קענסט נישט גיין מיט א כוונה חרוב צו מאכן. אנדערע זאגן אז די משנה וויל זאגן אז אויב איינער פארקויפט א פלאץ פון זיין פעלד צו מאכן א דרך הכבוד און נישט געזאגט וויפיל ס'איז, סימילער צו די קעניג איז עס וויטאוט א לימיט וויפיל ער גייט דארפן האבן קענען נוצן דארטן. מעמד, דאס איז די פלאץ ווי מען מאכט המעמד, די פלאץ ווי די מלווי המעש ט מאכן די ישיבות און די מעמדות, מען וועט באלד זען מער דערפון, איז דאיינע ציפורי יאמרי בית אבו קאבן א שיעור פון ביי פון פערציג קו פון פיר קו וויטש איז פערציג אמות ביי פערציג אמות, דאס איז געשטאנען די משנה אויב ער האט גענומען פאר זיך א דרך הרבים ער האט אוועק גענומען די פעטוועי לא יגיעו, אפילו ער געט א אנדערע וועג פאר די רבים, ער וויל אוועק נעמען די אלטע שארטקאט, בלייבט ער קרח מכאן קרח מכאן. סאו די גמרא פארשטייט ווען די משנה זאגט אז ער באקומט נישט די אלטע וועג מיינט אז בפועל קען ער נישט צוריק האלטן די רבים פון ווייטער דארטן דורך גיין, איווען דאו ס'איז רייטפולי זיינס, ער וואלט געמעגט מן הדין סטאפן אבער ער האט נישט קיין וועג עס צו אינפארסן. פרעגט די גמרא אמאי שלא לא יגיעו, פארוואס די אלטע וועג קען איך נישט צוריק האלטן די רבים פון דארטן אדורך גיין, לנקוט פזרה ולעשב זאל ער נעמען א שטעקן און זיי מסביר זיין ביז זיי גייען פארשטיין, היל וואק דעם אנטיל דעי דעי נאקס און סאם סענסעס, שמות ונא, לכאורה קען מען זעהן אז היות משנה האט עס נישט מתיר געווען, לא עבד איניש דינא לנפשא אפילו במקום סיידא, אפילו דו האסט א הפסד קענסט איר נישט נעמען די דין אין די הענט אריין, יו קענט טעיק די לאו אינטו יור אוין הענדס, און לכאורה און למעשה אונז פסק'ן מיר נישט אזוי, אויב אזוי פארוואס זאל ער נישט מעגן נעמען א שטעקן און צוריק האלטן? זאגט די גמרא really די בעל הסעודה האט נישט זוכה געווען מצד הדין, סאו ס'נישט נוגע להלכה פון טוהן א דין לעצמו, ווען די משנה זאגט לא שלא לא הגיעו מיינט נישט אז ער האט נישט זוכה געווען דערין נאר ער האט נישט קיין וועג צוריק צו האלטן די ציבור פון זיך באנוצן דערפון, פארוואס נישט? אמר רב זיד משמעי דרבה, חזל האבן מסכם געווען ס'גייט נישט העלפן די עקסטשעינדזש אוו די פעטוועיס, גזירה שם יתן להם דרך הקלותיין, כ'האב מורא ער גייט אים געבן נישט קיין גוטע וועג ער גייט געבן א קרומע וועג און נעמען די גוטע וועג פאר זיך, ממילא האבן חזל אים געקאנסעט, איט דאזענט ווארק. רב משאש י רבי שמעי' די רב אמר, אויך ביידע זענען בשם רבי, בין נושא להם די פראבלעם איז אנלי ער באקומט נישט צוריק די אלטע פעלדן נאר ווען ער געט דרך הקלותיין א שווערע וועג, אין אדער ווארדס, א גזירה האב איך נישט מורא, אויב למעשה געסטו א סטיפ וועי ווערסוס א סטרעיט וועי, דעמאלס גייסטו בלייבן קרח מכאן און קרח מכאן, א גזירה נישט. די ערשטע וועג איז געווענליך אפילו מאכן א גזירה, אפילו די געסט א גוטע וועג, ווייל קען זיין אז אמאל וועלן געבן א שוואכערע וועג. רב קיפל מיט די אלף, דער דריטע מהלך, רב אש אמר, רב אשר זאגט, קול מן הצד, עני טיים די גייסט פון די סענטער פלאץ פון די פראפערטי און די ריקסט עס אריבער צו די זייט, ביי דיפאלט, אוטאמאטיקלי, דרך הקלות עני' איז עס א שוואכערע וועג, פארוואס ווייל ס'קרויבער לזה ער ללחוקה לזה, און דער וואס איז ווייטער, האסטו יעצט וויי געטון, האסט אים יעצט געמאכט א לענגערע וועג, האסטו אים בא'עוול'ט פארדעם גייט מען קאנסן פון ביידע. סאו רב אשר איז מודה צו רז ו די ערשטע וועג אז א מענטש קען נישט נעמען פאר זיך אליינס קיין שום ענין פון רבים וואס גייען אדורך זיין פעלד אפילו אויב ער געט אים א גלייכע וועג. רב משאש י האט געזאגט דאס איז נאר ווען דו געסט אים א שוואכערע וועג, ווייל די חילוק צווישן ביידע איז נאר אין די ריזען פון די דין. רב ז ו האט געזאגט אז ס'איז א תקנת חכמים אלץ א חשש קען זיין דו גייסט געבן א שוואכערע וועג. רב אשר האלט אז דאס איז די עיקר דין ווייל יעדע דרך הקלסון, יעדע מאל דו געסט א וועג אויף די זייט איז א שוואכערע וועג ווייל דו בא'עוול'סט אנדערע שכנים. נאר בעיסד אויף אלע דריי תירוצים, איט דידענט ווארק וואט הי טרייד טו דא, ער בלייבט קרח מכאן און קרח מכאן, נישט די נייע וועג, נישט די אלטע וועג. אבער לכאורה פארוואס זאל דער מענטש נישט קענען זאגן, אקעי די אלטע וועג קען איך נישט צוריק נעמען, אבער געב מיר כאטשיג צוריק די נייע וועג, כ'האב דאך נאר געבן די נייע וועג מיטן חשבון אז איך גיי באקומען צוריק די אלטע, איף איי דאנט געט די אולד וואן, פארוואס זאל איך נישט בלייבן מיט די נייע? וועלאי מלהי זאל די אונער זאגן שיק לי די תחי' נעמטס ענק א אנטעריף הווי לי די די געב מיך מיין נייע די אנלי ריזען איי געיוו איט איז געווען ווייל איך גיי צוריק באקומען די אלטע פארום געט בעק די אולד וואן איז א מעיק איך טעות פארוואס זאל איך גארנישט בלייבן מיט די גמרא המן אי ווייסט איר ווי וועם סגייט רבי לעזי סגייט אזוי ווי רבי לעזי די תנית האבן געלערנט אין א ברייסע רבי יהודה אומר משום רבי לעזר רבי יהודה זאגט אין נאמען פון רבי לעזר רבים שבוררי דרך לעצמם סדא א פרייוועט פעלד אין די רבים סאם האו טשאוז א וועג אדורך צו גיין דער פראפערטי, מה שברארי ברארי, וואטעווער זיי טשאוז, איווען דאו זיי האבן נישט גענומען קיין רשות קענען זיי עס נעמען. אויב אזוי באדערט מען זיי מער אין די גמרא באלד אבער אז כ'וויל נאר אזוי פארשטיין מיר יעצט. סאו ביי די פאל פון די משנה די בעל השדה אליינס, נישט זיי האבן עס אליינס גענומען, די בעל השדה האט עס געגעבן איז זיכער אז ס'ווערט זייערס, איווען דאו ס'איז געווען א טעות, אבער ער האט עס געגעבן, מאידך ווען פרעמדע מענטשן דיסיידן זיי ווילן עס נעמען דער'ס נאטינג יו קען דא עבאוט איט, איז ממילא זיכער ווען דו געסט עס אוועק אן יור און וויל איווען דאו אלבאיט איט וואס בטעות, איז עס אויך זייערס מען קען עס נישט צוריק נעמען, און די אלטע וועג בלייבט אויך אויף דעם ביי די ביי די רבין ווייל מען קאנצעט די בעל השדה ווייל ער האט געוואלט געבן א שוואכערע פעלד. פרעגט די גמרא לר' אליעזר רבן גזלנים נני, כ'פארשטיי נישט, מען רעדט דא וועגן א א מאב רעיד, איז דעט וואט דעי קאל איט ווען די א באנטש אוו טינעידזשערס טעיק אווער א סטאר און רענסעק די סטאר, איי טינק איטס קאלד א מאב מעברי. עניוועי, וואסערע העט איז דאס? ווייל די רמב ם האט געשאסט די וועג ווערט עס זייערס? וויאזוי ארבעט דאס? אמר ר' גידל אמר רב, כגון שעבדו להן דרך בעושר שדות, ס'איז געווען דא א פעטוועי דעט וואס נאון, דאס איז געווען א שארטקאט אויף די פעלד, ס'איז יעצט אינגאנצן באוואקסן, מ'זעהט נישט ווי ס'איז, האט רבי אליעזר געזאגט, אקעי מ'ווייסט נישט עקזעקטלי ווי ס'איז, קען דער ציבור קומען אפילו אן בעז ד און נעמען זייער שטיק שטיקעלע פראפערטי, נעמען א פעטוועי דארטן אדורכצוגיין. סאו דער משנה גייט אזוי ווי שיטת רבי אליעזר, ווייל רבי לעזער האט גע'פסק'נט ביי די ביי א פלאץ ווי די וועג איז פארלוירן געווארן, קען דער רבי טשוזן א וועג אדורכצוגיין, איז זיכער דא ווי די בעל השדה האט עס געגעבן אן עס אן, גייט רבי לעזער זיכער האלטן מען קען נישט פארטרייבן די רבים פון עקסעסן די פעלד, און וואס איז אנדערש א ציבור פון א רב פון א פון א יחיד, ביי א יחיד ווען ס'ווערט פארלוירן א פעלד וואלסטו געדארפט גיין אין בית דין ווארטן זעקס חדשים, הערן ביידע צדדים, ברענגען א סורוועיער, טרייען צו טרעפן די פאט, ס'קומט אבער צו א רבין, ניין מ'דארף גארנישט ווארטן, מעג די עולם קען זיך צוזאמנעמען, כ'ווייס נישט צו א מזומן, צו א מנין, צו א הונדערט זעקס טויזנט אידן, כ'ווייס נישט וואס די נאמבער איז, און דעסיידן אונז וויל מען נוצן פאר די רבין דער פעטוועי, אבער מעג אווער נאו פעט. פרעגט די גמרא אי הכא אויב אזוי אז רב האלט אז די פסק פון רבי לעזער איז דווקא ביי א רבין וואס האט פארלוירן די וועג, און מאי אמר רבי ביי רב הונא אמר רב, אגעין אין נאמען פון רב, אז אין הלכה כרבי לעזער, נאר די דין איז אז די רבין קען נישט טשוזן א וועג אליינס, אויב פון רבי לעזער'ס ווערטער, ווייל פאר זיין פאל, ווי זיין ווייסן ס'איז געווען דא א פעטוועי, איז ס'פארלוירן געווארן, רב האט עס איבערגעזאגט, לכאורה האט רב אזוי געהייסן, וויאזוי קענען די צוויי מימרות פון רב שמעון לכאורה זענען זיך סותר איינע פון די צווייטע, זאגט די גמרא מאן דמסנא הוא ולא מסנא הוא, דער וואס לערנט די מימרא פון רב אז רבי אליעזר רעדט זיך ביי א פאל ווען די פעטוועי איז פארלוירן געווארן, האט נישט געלערנט די אנדערע מאמר פון רב אז די הלכה איז נישט אזוי ווי רבי אליעזר. רב גידל און רבי בר אבינר קריגן זיך אריין וואט וואס די שיטה פון רב. רב גידל האט געזאגט נאמען פון רב אז רב אליעזר רעדט זיך פון א פאל ווען ס'איז שוין געווען א פעטוועי דארט און ס'איז נאר ס'פארלוירן געווארן, ער האלט אז רב פסק'נט אזוי ווי רב אליעזר. רבי בר רב הונא וואס זאגט אז נאמען פון רב אז די הלכה איז נישט אזוי ווי רב אליעזר, האלט אז רב האט געזאגט אין די נאמען פון רב אליעזר אז ס'רעדט זיך אפילו ווען מ'האט קיינמאל נישט געהאט קיין פעטוועי ממילא פארדעם דינגט זיך רב, אזוי ווייט האט רב נישט געפסק'נט אזוי ווי רב אליעזר. ווען ס'האט געווען פשט אין די משנה אז מה שנשא נשא אז ס'שטימט אזוי ווי רבי אליעזר, ווען ס'האבן יעצט געמענטשן רבי בר אבינר האלט אז די הלכה איז נישט אזוי ווי רבי אליעזר, סאו וויאזוי גייט ער לערנען פשט אין די משנה? פרעגט די גמרא לרבי בר אבינר טעמא מאי, וואטס די ריזען פארוואס די בעל הסדר באקומט נישט צוריק די נייע וועג וואס ער האט געגעבן ביי מיסטעיק בטעות? זאגט די גמרא די ריזען פארוואס ער קען נישט צוריק באקומען די נייע וועג, משום דער רב יהודה דאמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, מייצר שהחזיקי בו רבן, א פעטוועי ביי די בארדער איז וואס וואס די רבן האט דיסיידעד אוועקצונעמען פון איינעמס פעלד, סאו די בארדער איז די, ביי די עק פון די פעלד פלעגט מען מאכן העכער מ'זאל זען אז דא ענדיגט זיך די פראפערטי, די רבן האט געמאכט א קנין חזקה, זיי האבן עס אויסגעגליכן און זיי מעיד איט א גוד וואלקוועי ס'זאל נישט זיין העכער, די בעל באס זעהט וואס זיי טוען און ער זאגט גארנישט, איז די הלכה אסור לקלקלו, דער בעל הסעודה טאר עס נישט אוועק נעמען, די פאקט אז ער האט גארנישט געזאגט בשעת מען האט עס אוועק גענומען, אויב אזוי האט ער מוחל געווען, און ער האט אוועק געגעבן די פראפערטי פאר די רב, אויב אזוי אונזער משנה רעדט זיך אויך די רבים האבן אים שוין מחזיק געווען אין די נייע וועג, די בעל בית האט נישט מוחל געווען ממילא טארסט עס נישט יעצט אוועק נעמען, דו האסט עס זיי אוועק געגעבן, איווען דאו עס איז געווען בטעות, האסט עס זיי אוועק געגעבן בכל ענין, און ממילא אפילו עס ווערט קלאר שפעטער אז די גייסט פארלירן די אלטע וועג און פארלירן די נייע וועג, מיט דעם אלעם דער איז נאו וועי טו געט איט בעק. פאר דעם דארף מען זיין זייער קערפול אז איינער וויל זיין ברייט און זיין א גוטע נשמה אדורך לאזן די פראפערטי, זאל מען אויפהענגען א סיין אז איך בין נישט מוותר אויף די קרקע און ווענעווער איי וואנט זאל איך עס קענען אוועק נעמען. מיין טאטע עליו השלום פלעגט וואוינען אויף פיפטי פאורט צווישן טערטין און פארטין, סאו ס'איז דא א שארט קאט צו פיפטי טרי צווישן טערטין און פארטין, און ס'איז דא דארטן א גרויסע סיין בשם בעסען מיט אפיציעלע לעטערהעד מיט אפיציעלע נאמען פון א בעסען, איך געב רשות דא אדורכצוגיין באט איי רעזערוו די רייט דעט ווענעווער איי טשעינדזש מיי מיינד זאל איך עס קענען צוריקנעמען אדערווייז יעפ. די קענסט אדורך וואקן, כ'לאז אדורך וואקן. אז די דאס שטייט א סיין די לאזט נישט און ריעלי לאזטו יא, וועם נייעסטו? דו כ'לאז דיך אפיציעל אדורך גיין. מאכסט מיך אויף? עס גייט מיך אויף? אפילו ס'שטייט א סיין?
איי דאנט קנאו, אבער כ'זאג דיר אויף די וועג אז אקעי זאג די מענטש האט אזוי געשריבן אז ער רעזערווד די רייט ער קען עס טון, אקעי נאו.

אקעי, די הסבר אז מען רעדט דא וועגן א קנין חזקה, שטימט לגבי די משנה, באט ר' אליעזר וואס דינגט זיך מיט די משנה לויט רבא בר אפינא האלט אז רבים וואס האבן געטשוזט א וועג אפילו אן קיין חזקה האבן זוכה געווען דערין, זיי האבן פשוט געכאפט די פעלד האבן זיי זוכה געווען אפילו זיי האבן גארנישט געטון, פרעגט די גמרא פון ר' אליעזר, רבים קענען דשאסט טשוזן א פעלד במאי קוקנא ליה, מיט וואס האבן זיי עס קונה געווען, זיי האבן נישט געטון קיין שום מעשה חזקה, וויי דעי דיסייד דעט וויר טעיקינג דיס די חלק פון די פעלד ענד איטס אווער, זאגט די גמרא לויט ר' אליעזר איז מען קונה די קרקע בהליכה דשאסט מיט אדורך וואקן די תניא ווייל צום לערנטן א ברייתא ווען מען פארקויפט א שטיקעלע קרקע הלוך בה לאורכה לרוחבה טאמער האט אדורך געוואקט די גאנצע פראפערטי קנה מקום מהליכה האט ער קונה געווען די גאנצע פראפערטי פארוואס האסט דורך געוואקט די גאנצע פראפערטי האסטו קונה געווען די גאנצע פראפערטי ווער זאגט די הלכה דברי רבי אליעזר סאו דאס שטימט אקארדינג צו זיין הלכה אז וואקן קען קונה זיין. פאר חכמים אמרים די חכמים זאגן אין הילוך מויל כלים עד שיחזיק, וואקן איז נישט גענוג, דארפסט טון א מעשה חזקה, גראבן, לייגן א פענס, טון עפעס וואס ווייזט בעל בתישקייט, סתם וואקן קען זיין א טרעספעסער, דאס ווייזט נאך נישט קיין חזקה. אמר רבי אלעזר, די אמורא רבי אלעזר האט געזאגט, מאי טעמא דרבי אלעזר, וואס איז די מקור פון רבי אלעזר אז הילוך הייסט קנין, דכתיב ווייל שטייט אין פסוק אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו, כ'גיי געבן כלל י פאר כלל ישראל די לאנד ארץ ישראל, קום און סהלך בארץ לא ארכה לא רחבה, וואקט דורך גאנץ כלל ישראל פארוואס כי לך אתננו, זעה מיר אז אברהם האט קונה געווען מיט הילוך אליינס האט ער קונה געווען, באמת די דף אז מ'מאכט א חשבון איז די דף פון ראש השנה, עס איז זייער צוגעפאסט מיט די מאנטל די זכות פון אברהם אבינו, קען מען גוט זאגן זכותו יגן עלינו. נאר די רבנן, די רבנן האלטן אז הילוך איז נישט גענוג און גענוג קונה צו זיין קרקע. לכאורה ס'זעהט אויס ווי אברהם אבינו האט עס קונה געווען מיט וואכן. הוי סאמע משום חב וביסוד דאברהם היא דקאמר ליה הוכי. די אייבערשטער האט געוואלט ווייזן פאר אברהם ווי שטארק ער האט אים ליב, כדי שיהא נוח לכבוש לבניו בניו, אז די קינדער זאלן עס קענען ירש'ן און שפעטער, ריעלי איז הילוך נישט קונה. מיט דעם אלעם האט די אייבערשטער געוואלט ווייזן אברהם קום וואק דורך גאנץ כלל ישראל, מפרסם צו זיין אז ער געבט אוועק כלל די ארץ ישראל פאר אברהם'ס קינדער, אז שפעטער ווען מען גייט עס קומען אייננעמען, זאל מען נישט זאגן אז זיי זענען גזלנים, זיי זענען יורשים, ס'איז זיינס, ס'איז זיינע קינדער'ס. שיסן מיסלס, קארעקט. און ממילא אויף דעם האט עס געהאלפן אז אפילו אויב די קינדער גייען חס ושלום טוהן עבירות, גייען זיי נישט פארלירן די ערד, ווייל ס'איז שוין זייערס פון פריער, די עבירות גייען נישט גורם זיין אז מ'זאל עס פארלירן. די חכמים האלטן אויך אז אברהם אבינו האט זוכה געווען אין ארץ ישראל, אבער נישט דורך חילוך, נאר די אייבערשטער האט אזוי געזאגט איז אזוי געווארן, די אייבערשטער'ס צוזאג איז געווען די זאך וואס האט גורם געווען, נישט די וואוקן איז די זאך וואס האט געמאכט די קנין. כי לכו אתננו. כי לכו אתננו, יא, די אייבערשטער איז ווערט, כי לכו אתננו, דעטס וואט איט. אמר רבי יוסי ורבי חנינא, מודים חכמים לרבי אלעזר אז הילוך גייט יא ארבעטן, בשביל של כרמים, ביי א פישל וואלקוועי אין א וויינגארטן, הואיל ונעשה להילוך, די פישל השתמשות, די וועג וויאזוי מ'נוצט א שביל, איז דזשאסט ביי וואלקינג, איטס מעיד פאר וואלקינג, אויב אזוי, נקנה והילוך קען מען עס קונה זיין נאר מיט וואקן, דעטס די גאול, דעטס די תפקיד אוו די פעטוועי, דאס איז זיין השתמשות ממילא קען מען עס קונה זיין דורכדעם. איינער פארקויפט א הייקינג פעט. ווען יענער גייט אדורך וואקן די הייקינג פעט, סינס די הייקינג פעט איז מעיד טו וואק אן איט, דאס איז די וועג וויאזוי מען ווייזט בעלות, דאס ווייזט רעכטן אז איך בין בעל באס ממילא העט דער קנין ארבעטן אויף אזא אופן. כי עשה לקמא דרב יצחק בר עמי, ווען מען איז געקומען פאר רב יצחק בר עמי דן צו זיין א מענטש וואס האט פארקויפט א שביל של כרמים, א פעטוועי אין די וויינגארטן אין זיין פעלד, ווי ווייט איז עס?

זאגט די גמרא ולא יאמרו און דער שיעור איז נאר געזאגט געווארן אלא דמסיימין מחיצתו נאר ווען ס'איז דארטן דא געיטס ארום און ארום איז דאס די שיעור ער זאל קענען מאכן א פול יו טורן דארפסט אים געבן אזוי ברייט אבל לא מסיימין מחיצתו טאמער ס'איז נישטא קיין געיטס אויף ביידע זייטן איז עס אפען אן קיין געיטס כי היכא דשוקל קרע און מנח קרע דארף עס זיין גענוג ברייט ער זאל קענען רוקן די פיס די רעכטע פיס די לינקע פיס וויטאוט געטינג אזוי ברייט געט ער עס אים אוועק סאו דער רמב ם שרייבט מלכות מכירה, סמיינט צוויי ברייטע פיס מיט א ברייטקייט נישט צו וואקלן אזוי ווי אויף טיפי טאוס אויף א טייט ראופ, גענוג ער זאל קענען גיין מיט א ברייטע וועג וויטאוט אריינקלאפן איין פיס אינס צווייטן, אין אדער ווארדס ער געט אים גענוג צו קענען וואקן ווייל סאיז נישטא גארנישט וואס שטערט אים אויף ביידע זייטן וואס זאל אריינהאקן די פלייצע, און ממילא אפילו אויב די פעטוועי איז געווען סאך ברייטער ארידזשינעלי קען דער מוכר איינפלאנצן סאך נענטער, לייגן פלאוערס אויף די זייטן, זאגן דו טארסט נישט דא וואקן ווייל ס'שטערט דיך נישט צו וואקן, איך דארף דיך צושטעלן א פעטוועי זאלסט קענען וואקן, עווריטינג עלס בלייבט ווייטער מיינס. געשטאנען אין די משנה דרך היחיד דארף ער געבן ארבע אמות פיר אמות, תנא האבן געלערנט אחרים אומרים אז דרך היחיד מיינט כדי שיעבור חמור במסעו, ס'איז א קלענערע שיעור ווי ד' אמות, א חמור זאל קענען גיין מיט די נארמאלע סייז פעקלעך אויף די זייטן, זאל קענען אדורך וואקן. אמר רב הנה הלכה כאחרים אז די דרך היחוד איז די שיעור אז מ'זאל קענען אדורכוואקן א אזוי ווי א די קלענערע שיעור די דרך היחוד איז א חמור במאסור ותנא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא דיין הגולה אונז האבן שוין געהאט צוגעברענגט אז ווען ס'שטייט דיין הגולה ביי דיפאלט מיינט עס שמואל און קארנא די דיינים פון בבל האבן געזאגט שני גמדים ומחצית סאו גמדים מיינט א אמה, ווי גרויס איז א אמה? פראם די עלבאו ביז די פינגערס, איין שיעור מיינט עס אביסל קלענער מיט איינגעדרייטע פינגערס, איין שיעור אנדערע ראשונים מיינט עס מיט די פינגערס, דעטס די עווערידזש אמאונט פון א גמד, סאו צוויי און א האלב, איים סארי. מ'רעדט נישט פון עקסטרים, מ'רעדט עווערידזש. צוויי שיעורים אין א אמה, יעס, באט אגעין מ'רעדט פון נארמאלע מענטשן סייזעס, איך רעד נישט פון, יעס. אקעי.

דרך מאיר לעיר דאס מיינט אזוי ווי א לאקעל הייוועי, ווען איך זאג א דרך מאיר לעיר מיינט עס שמונה אמות, דאס איז די רעגולער לאקעל ראודס וואס איז דא צוויי לעינס מען קען גיין פון ביידע זייטן, וואלט געווען אַכט אמות, סאו דאבל די שיעור פון א דרך היחיד, מען האט נישט קיין מעסיוו אינטערסטעיט הייוועי. דרך הרבים איז שש עשרה אמות, דאס איז שוין זעכצן אמות, דאס איז די ריעל רשות פון רשות הרבים, וואס מען גייט פון איין שטאט צום צווייטן, בעיסיקלי א אינטערסטעיט הייוועי, ס'זאל זיין מולטיפל לעינס פון ביידע זייטן ביידע דירעקשאנס, דרך אור המקלט איז שלושים ושניים אמות זאל זיין as big as possible צוויי און דרײַסיק אמות. אמר אבינו, מאי קרא ווי זעהן מיר די דין פון אז א אור המקלט די וועג צו אור המקלט דארף זיין זייער גרויס. עקסקיוז מי. זאגט מרדכי סיבא שטייט אין פסוק לגבי אור המקלט תכון לך הדרך מיט א היי הידיעה דרך, ס'וואלט געקענט שטיין דרך, ס'שטייט אבער אנשטאטס דעם ה' דרך מיט ה' הידיעה, וויל איך ס'זאל זיין א ספעשל גרויסע וועג, גרעסער ווי די דרך רבים, ס'זאל זיין עקסטרע עקסטרע גרויס, מ'טוט וואס מ'קען אז דער הורג בשוגג זאל אנקומען סעיפלי צו דער שטאט, אן דער גואל האדם, דער קאזין, דער ברודער, דער קרוב, זאל אים קענען הרג'נען אויפן וועג, און בעצם דאס איז יסוד פון אלע זאונינג לאוס, צו זיצן און אויסרעכענען מ'זאל נישט בויען צופיל,

זעהט עס אויס אזוי ווי ס'זעהט אויס. נאו די מוסדות אפיציעל האבן מסכים געווען אז ס'איז נאר די די האלס זענען אפיציעל לאנטש רומס, ס'איז אודיטאריומס, נישט קיין חתונה זאלן, סאדענלי איט געטס קאנווערטעד צו די חתונה זאלן, נאכדעם קומען די שונאי ישראל און געבן טיקעטס, טעריבל, זיי האבן פיינט אידן, אנטיסעמיטן, באט אפיציעל איז דאס איז די יסוד פון זאונינג לאו, ס'איז דא ארעסט גאר עס פאסיבל. שטייען ווייטער ודרך המלך אין לשיר. פארוואס? ווייל אונז האבן געלערנט אין א משנה אין סנהדרין ש א מלך פורץ גדר, ער קען גיין ווי ער וויל לעשות לא דרך, און עני רשות פאר איין מען מאכט מיד אז מען קען אים נישט סטאפן. ער איז געשטאנען ווייט אין די משנה, דרך הקיבה, די באגלייטערס פון די קיבה, אין לא שיעור האבן נישט קיין שיעור. חכמים האבן נישט געמאכט קיין לימיטס, מענטשן ווי די קרא דשכבה אלס די כבוד המת מען קען נישט פארטרייבן קיין מענטשן וואס קומען באגלייטן א מעסס, זיי האבן א רעכט צו גיין וואו זיי ווילן, אזוי ווי ביי די רחמסטריווקע לוויה, מען זאל מאכן כאטשיג רעזערוועישאנס זעקס חדשים פריער, און דארט וועט שוין אלעס זיין אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אפישעל ריקוועסט פון די טאון, כ'ווייס נישט, איי האוו נאו איידיע, אבער על כל פנים, יא, מען דארף מודיע זיין זעקס חדשים פריער. המעמד, די פלאץ ווי מען שטעלט זיך אוועק, די באגלייטערס פון די מעש פון די נפטר שטעלן זיך אוועק צו מאכן א מעמד, איז א יונה ציפורי אמרי ווי גרויס זאל דאס זיין, בית ארבע קבין וכו' פיר קב האט מען געשמועסט ס'איז פערציג אמות אויף פערציג אמות. תני רבנן, אן אינטערעסאנטע הלכה, שטייט אין א ברייתא, המוכר קברו, דאס איז א פעמילי פלאט, און איינער פון די זון פארקויפט זיין חלק צו א פרעמדער, אדער דרך קברו, די וועג אנצוקומען צו די פאמילי פלאט, מקום מעמדו, ווי די פאמילי האט א זכות דארטן צו שטיין און מספיד זיין, בית הספידו, די אולם לוויות, באן בני משפחה, קענען די קרובים קומען, וקוברין עושה בעל על כרחו, מען קען אנפייפן די בייער, פארשטייט זיך מען דארף צוריק געבן די געלט, איווען דאו דער וואס איז סעיל, און ער קען עס דארטן פארקויפן, פארוואס ווייל די משפחה וויל נישט ס'זאל דארט זיין פרעמדע מענטשן, נישט פגע משפחה, טאמער מען גייט נישט פארקויפן דעם מענטש, באגראבן דעם מענטש אין קבר אבותיו, עט די משפחה זיך שעמען, און זיי ווילן נישט קיין פרעמדע מענטשן אין זייערע פראפערטי, און זיכער די בני משפחה קענען מספיד זיין, זאכן וואס נישט דא קיין ריעל דעמעדזש דורכצואוואקן, האלטן די ספיידער, מאכן די מים אין די מושב, און קענען אים נישט אויפהאלטן. היינטיגע צייטן איז נאכאלץ דא משפחות וואס קויפן גאנצע פראפערטי, מען זעט עס דא א אינגל פון פון קייווער אבות, רבי יעקב ווינער האט אויך געוואלט ליגן אין די מערת המכפילה, ער האט געבעטן מען זאל אים טראגן פון מצרים, וואס? שרייבט אים אבות ער וויל ליגן מיט די עלטערן, סאו ס'איז דא א אפיציעלע זאך, אפיציעלע מסורה צו דעם אז מען זאל וועלן ליגן מיט די עלטערן. תניא רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא, אין פחסן משבעה מעמדות ומושבות למת, אין אנדער ווארדס די באגלייטערס גייען, מען שטעלט זיך אפ זיבן מאל, אפ און דאון, אפ און דאון, כנגד א פסוק אין קהלת וואס שטייט זיבן מאל די ווארט הבל, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. סאו לאמיר מאכן א חשבון, הבל, הבל איז איינס, הבלים איז צוויי, סאו האלט מען שוין דריי, רייט א לשון רבים הבלים, הבל איז נאכמאל פיר, הבלים נאך צוויי איז זעקס, הכל הבל איז זיבן, סאו די לשון הבלים ווערט דערמאנט אין פסוק זיבן מאל, און ממילא זעצט מען זיך אויף און מען שטעלט זיך אויף, נאר וואסערע שייכות האט עס מיט דעם, ווייל מען שטעלט זיך אפ און מען טראכט וואס גייט דא פאר, מען איז מוסיף בבכי, מען איז מוסיף בצער, און מען טראכט די וועלט איז נאר א עולם הבל, א דורכגאנג, און מען וועט תשובה טון, מען וועט צוריק קומען צו תשובה דורך דעם וואס מען וועט אנקומען צו הבל. אנדערע ווילן זאגן אז עס האט עפעס צו טון מיט די שיידעם, און ממילא איז נאר שווער אביסל וואס די הבלים איז אבער די מעמד המושב איז אפצושטעלן די שיידים. נאו אונזערע מנהג היינטיגע צייטן איז אויך ווען מ'גייט רחמנא לצלן מ'באגלייט א מעס אז ס'גא מ'זאגט יושב בסייסער מ'ענדיגט די ערשטע מאל ביי קי די צווייטע מאל מלאכה מ'זאגט נאכמאל פון יושב בסייסער ביז מלאכה אזוי די גאנצע פסוק מ'סטאפט זיבן מאל דאס איז די מעמד המושב פון די היינטיגע צייטן. ר' דוד שמואל האט געזאגט א אינטערעסאנטע געדאנק אז די גמרא זאגט אין שביעות אז יושב בסייסער הייסט די שיעור פון פגעים די שיעור פון פיגועים צו פארטרייבן שיידן, פאר דעם זאגט מען דער שיעור ביי די יושבי סייס ביי קריאת שמע שעל המיטה מען וויל פארטרייבן די שיידן פון ביינאכט, קען זיין פאר דעם זאגט מען דווקא יושבי סייסע ווען מען באגלייט א מעס צו פארטרייבן די שיידן די מזיקים זאל חס ושלום נישט שאטן. אום לי' רב אחר ברעידע רבא לרב אשר, היכא עובדא, וויאזוי פירט מען זיך ביי די מעמדות און מושבות? אום לי' האט רב אשר געזאגט די מנהג איז כדתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין די פאלאווינג ברייתא, אמר רבי יהודה, ביהודה אין די שטאט יהודה בראשינו אין די ארידזשינעל טיימס האט מען געטון די סדר מעמד לא יפחסן משבעים מעמדות און מושבות למס' נישט ווייניגער ווי זיבן, כגון ווען מען האט זיך אוועקגעזעצט, מען האט זיך אפגעשטעלט האט מען געזאגט עמדי שטעלט צונק אויף יקרים טייערע ברידער עמדי לאמיר אויפשטיין לאמיר גיין צו די נעקסטע פלאץ, מען איז געגאנגען אביסל ווייטער האט מען געזאגט שבי יקרים שייבי זעצט ענק צוריק אוועק און אזוי האט מען געטון אפ און דאון סעווען טיימס. אמרי להם, די חכמים האבן געזאגט צו רבי יהודה אום קיין אז די סדר פון דעם מעמד איז נאטינג מאר דען געטינג אפ און סיטינג דאון, אף פון שבת מותר לעשות כן, קען מען עס טון אפילו אין שבת, טוסט נישט קיין מלאכה, פארוואס טוט מען דאס נישט אין שבת? מען וועט באלד זען די גמרא, דאס הייסט, לאמיר זאגן מען האט באגראבן איינעם ממש נאנט צו די שקיעה, און מען גייט יעצט אויף די וועג צוריק, זאל מען קענען טון די זאכן אויפן וועג צוריק. צייט די גמרא, אחותי דרומי בר חמא, אבן נשיא ול', די שוועסטער פון רומי בר חמא האט חתונה געהאט לר' אביה. אפטער מעני לאנג יערס איך שכיב איז און האב איך נפטר געווארן אבד ל האט הרב אביה ג געמאכט פאר איר מעמד אין מושב סאו הרב אביה געווען די מאן ער האט געמאכט די מעמד אין מושב פאר זיין רעבעצן אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט אז טו רב אביה האט זיך טועה געווען בתרתי מיט צוויי זאכן נאמבער וואן טו שאין עושין אלא בקרובים נאר די קרובי המת טוען עס מענטשן וואס זענען נישט קיין אבלים זיי זענען די וואס זענען ביזי מיט די מעמדות לכבוד די קרובי המת והי' אבד ער קען טון די סדר אפילו ברחוקים אפילו פאר פרעמדע מענטשן נאך א זאך האט ער זיך טועה געווען, ותו א האט זיך אויך טועה געווען, שעיין אויסן אלא ביום ראשון, די טאג פון די קבירה אליינס נישט די פאלאואינג דעי, והיא עובד ביום שני, א טאג נאך די קבירה. אביי אמר אביי זאגט פהא נעמי טא, רב אבי האט זיך טועה געווען מיט נאך עפעס, שעיין אויסן מען טוט נאר די מעמד אין מושב, אלא בבית הקברות אדער ממש נאנט צו די בית הקברות, והיא עשו בעיר ערד האט זיך געטון אין שטאט. רוב אמר רבא זאגט די פערדע טעות איז געווען בהא נעמי טא שאין עושין אלא במקום שנהגו ווען ס'איז די מנהג העיר אזוי צו טוהן טוט מען אזוי והוא און דארט ווי רבי אבי האט געוואוינט לא נהוג איז עס נישט געווען איינגעפירט. נייס פאר די פרעגן א קשיא פון די א טענה די טענה פון די חממ פון א ברייסע אמרי לוי די חממ האבן געזאגט צו רבי יהודה אם כן אז די סנאו איסור שבת אף בשבת מותר לעסקיין זאל מען דאס מעגן טוהן אפילו אין שבת אווי אי אמרת בבית הקברות אויב די זאגסט אז און מען טוט דעם מעמד נאר אין די בית הקברות די ערשטע טאג, דעמאלס איז נישט שייך דאס צו טון אין שבת אפילו לויט רבי יהודה, פארוואס נישט? ווייל בית הקברות בשבת מאי בואי, ווער גייט אין א בית הקברות אין שבת, די בית הקברות יוזשענלי איז געווען חוץ מיט תחום פון צוויי טויזנט איילן ארויס פון די תחום פון שבת, אויב אזוי וואלט געווען א ריעל הלכה'יג פראבלעם צו קענען מאכן די מעמד אין מושב ווייל ס'איז אינדרויסן פון די תחום, אלא מאי מוז זיין אז מען קען עס טון אפילו אין די שטאט, און ממילא האבן די חכמים געטענה'ט לויט דיר רבי יהודה וואלט מען עס געמעגט טון אפילו אין שבת ווייל מען טוט נישט קיין שום מלאכה. זאגט די גמרא really טוט מען נישט קיין מעמד נאר אין די בית הקברות און נישט אין די שטאט, אבער ביי די פאל פון די חומות זיי האבן דעמאלס גערעדט אז מען קען עס טון אפילו אין שבת איז געווען א עקסעפשען טו די רול ווייל ס'רעדט זיך אין אזא בית הקברות בעיר הסמוכה לבית הקברות ס'איז נישט געווען חוץ לתחום, ס'איז נישט געווען חוץ לתחום מעג מען עס טון, די אמתיים האט געברענגט די מעש ערב שבת ביין א שמשות, אויף אזא פאל האבן חכמים געטענה'ט, אויף אזא אופן קען מען עס טון אפילו פרייטאג צונאכטס, ס'איז דער ערשטער טאג פון די פון די כפירה, ס'איז אין די תחום, מען טוט נישט קיין שום מלאכה, דער שרון בי עני פראבלעם, ס'הייסט נאך אלץ יום הכפירה, זאל מען עס מעגן טון, אן דעט נאוט, א שנה טובה, מיט אלע גוטע ברכות, נאכמאל באדאנקען די אלע וואס העלפן צו, צו זאל זיין מיט די רעקארדינג, צו זאל זיין מיט די ספאנסערשיפס פון די רעקארדינג, די ווידיאו, אלעס, און די טשולענט יעדע דאנערשטאג נאכט, יעדע איינער זאל אויסבעטן א גוט יאר און דאווענען, לאמיר דאווענען איינער פארן צווייטן א גוט געבענטשט יאר.